Salam gadyrly ildeşler. Bu gün biz efire bir gyssagly habar bilen çykmagy makul bildik. Bilşiňiz ýaly häzir düşnüksiz sebäplere görä hiç hili öňünden planlanmadyk maksatlar bilen Gurbanguly Berdimuhamedow Amerika uçdy. Onuň Amerika näme iş bilen gidenini bilýän ýok. Sebäbi hiç hili resmi wizit göz öňünde tutulmadyk. Amerikan gazetlerinde-de, Türkmenistanyň hökümet gazetlerinde-de hiç bir ýerde bu wizitiň maksatlary barada hiç zat aýdylanok. Emma biziň hökümetdäki möhüm çeşmämiziň berýän habaryna görä, bu wizitiň maksady şeýle, Gurbanguly Berdimuhamedow häzir Trampyň hut özüne bir milliard dollarlyk iş hödürlemekçi. Ýagny, ol Trampyň gurluşyk firmasyna bir milliard dollara Türkmenistanda ikinji golf meýdançasyny gurdurmakçy. Şol bir milliard dollary ol elbetde para hökmünde berýär, ýöne ony nädip şo parany bermeli? Berdimuhamedow para almaga-da, para bermäge-de sowet döwründen ökde adam. Şonuň üçin hem ol pikirlenip, şol çözgüdi tapýar. Hem-de häzir şol bir milliard dollara hut Trampyň özüne, öz firmasyna ikinji golf meýdançasyny gurdurmak üçin gitdi. Ol golf meýdançasynyň nirede guruljagy belli däl. Bilşiňiz ýaly, öňki meýdança bagyryň ýakynynda. Indi bu meýdança bir çeşmämiziň bize aýtmagyna görä, mümkin Awazada urlar. Ýa-da has has ynamdarrak ýer diýip, biziň çeşmämiz Arkadag şäherini hem görkezýär. Diýmek, şu Arkadag töwereklerinde bu golf klubunyň gurulmagy mümkin. Indi şeýle parany bermäge Gurbanguly Berdimuhamedowy näme mejbur etdi? Ine, bu has-da gyzykly. Sebäbi bäş Orta Aziýa döwletleriniň prezidentlerini çagyran hem olar bilen duşuşan Tramp öňräk bular yzyna gaýdyp gelenden soň, ýagny şeýleräk bir gürrüň edipdir öz ynamdar adamlarynyň ýanynda. Orta Aziýada demokratiýanyň nämedigini bilmeýän ýolbaşçylar bar. Olaryň käbirinde prezidentlik kürsüsini atadan ogla geçirýärler. Men şol ýurda demokratiýanyň nämedigini öwretmeli boljak diýip, dilinden sypdyrypdyr. Bu söz hem aýlanyp-dolanyp Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem Serdaryň gulagyna gelip ýetýär. Bular otly köýnek geýene uçraýarlar. Şoňa meňzäp başlaýarlar. Sebäbi elewräp indi özleriniň Maduro ýaly tutulyp, Amerika eltilip türmä salynmagyndan gorkup, häzir Trampa Atalogl türkmeniň agzyndan kesip, bir milliard dollarlyk golf meýdançasyny gurdurmaly diýen karara gelýärler. Ine, bolan waka, häzir dünýäniň hiç bir habar serişdelerinde sebäbi bilinmeýän wizitiň sebäbini erkin Türkmenistan siz üçin açýar. Elbetde, bu söwdaň, bu teklibiň Tramp hakyndan kabul ediljegini, edilmejegini bilýän ýok. Belki, Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzyna it salyp kowmaklaram mümkin. Ýöne, Trampam parany, özara söwdany gowy görýän adam. Şonuň üçin hem ol bu teklibi kabul eder diýen inçejik umyt bar. Nähili boljagyny hem geljekki habarlar görkezer. Ýöne eger-de öňki birinji golf meýdançasy hakynda bir zat aýtmaly bolsa, Türkmenistandaky, onda ol golf meýdançasy, ol golf-klub işleýär. Ýöne ol özüni ödeýän diýen hiç hili maglumat ýok. Sebäbi Türkmenistanyň ilatynyň tas togsan bäş, togsan ýedi prosenty öz gününi zordan aýlaýan adamlardan ybarat, galanlary elbetde baý, ýöne olaram her günde bolsa gatnanda-da golf meýdançasy ýa ödejek, ýa ödejek däl özüni. Sebäbi oňa diňe girmegiň öz giriş tölegi bar. Ýalňyşmasam iki ýüz manat möçberinde. Onnoň oň içinde sen girseň sport kara münmeli ulaga. Oň öz tölegi bar. Ulular üçin Giriş biledi, ýalňyşmasam iki ýüz, çagalar üçin ýüz manat. Onuň ýene-de oň içinde bir topar tölegler bar, eger-de sen şol oýnalýan, golf oýnalýan nemeleri, agzallary aljak bolsaň, ol taýagyny aljak bolsaň, şoň içinde oýnajak bolsaň. Garaz, şeýle çykdajylary türkmeniň ýek-tüki başarjak. Beýle ýagdaýda, elbetde, golf meýdançasynyň özüni ödemegi gaty kyn. Ýöne özüni oňarýan ýurtlarda, özüni oňarýan ýurtlarda ýüzläp golfbana bolýar. Mysal üçin, Şwesiýanyň özünde, ýalňyşmasam, alty ýüz elliden gowrak golf bana bar. Ýagny golf bana diýýär şwedler oňa. Golf meýdançalary bar, golf klublary bar. Bu golf meýdany, golf oýny umuman bir özüni tutan halklaryň oýny hem pişesi. Sebäbi Ähli ýerde-de, ähli ýurtlarda-da golf oýnuny esasan baýlar oýnap bilýär. Eger-de Ataogul Berdimuhamedowler türkmen halkyny şu Şwesiýanyň halky ýaly, ýa Amerikanyň halky ýaly, ýa-da Angliýanyň, Fransiýanyň halky ýaly ýokary derejede ýaşar ýaly edip bilseler ykdysady taýdan, onda iki däl, onlarça golf meýdançasyny gursaň-a az. Sebäbi näme üçin bary ýogy iki sany golf bany bolmaly, ikisi hem oň Aşgabatda bolmaly. Olar Balkanda-da bolmaly, Maryda-da bolmaly, Lebapda-da, Daçoguzda-da. Umuman, ynha şu Şwesiýany alyp görseň, her etrapda golf bany bar. Käbirinde ikiden, üçden bar şeýle oýun meýdançalary. Diýmek, golf, belki-de, türkmeniň geljekde örän halajak, gowy görjek, söýjek oýny. Ýöne onuň üçin ilki bilen Türkmenistanda hukuk, demokratik döwleti gurulmaly. Ana şonda türkmeniň golf oýnamaga gurby çatar. Ýöne häzirlikçe biz diňe golf barada hem-de guruljak Türkmenistanda ikinji golf meýdany barada diňe muny para hökmünde göz öňünde tutup, öz janyny halas etmek üçin ataly ogluň türkmeniň çagalarynyň, eneleriniň, garyp düşürilen ilatynyň agzyndan kesip, lükgeläp Tramp diýen parahora para eltip bermegi diýip düşünip bileris. Onda göwnülikçe bu gysgaça gyssagly gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-de efirde duşýança hoş sag boluň.